Hi pawb, croeso yn ôl i'r sianel. Mae hi yn ddydd Mercher sydd yn golygu dim ond un peth, fideo newid lafol deg. Os da chi eisiau gweld sut dwi'n steilio'r gwallt yma mewn llai na 5 munud, yn hollol ddi-ffos, a gobeithio wneud edrych yn oce okay ar y diwedd, Cariwch ymlaen i wylio. Ac wrth gwrs, os da chi ddim wedi'n barod, cofiwch i danysgrifio i label deg, hoffi'r fideo yma a mwynhewch! So, os da chi rhywbeth fel fi ac yn licio colir, yn mwynhau ffasiwn, ond ddim cweit wedi cyrraedd yr un un safon efo'r gwallt, dyma di'r fideo i chi. Be fyddai'n ddefnyddio heddiw ma ydy yr teclyn yma. Dwi'n gwybod bod o'n edrych reit scary, dydio ddim, credwch fi, mae o mor mor hawdd i ddefnyddio. Be mae hwn yn galluogi i ni cael ydy'r edrychiad yna o gwallt wedi cael ei crimpio. Ond, os da chi rhywbeth fel fi, pan dwi'n clywed y gair crimpio, dwi'n meddwl am hwn. Ond peidiwch y poeni, dim dyma ydy'r edrychedd da ni'n mynd ar ei hôl o heddiw yma. Gobeithio fydd o'n edrych yn effortless ac jyst yn rhoi bach o volume fewn i'r gwallt. So, digon siarad i fewn â ni i'r tutorial. So, fel cam cyntaf, fyswn i yn awgrymu roed rhyw fath o orchudd gwres ar eich gwallt. Wedyn, be na i wneud ydy brwsio'r gwallt, a'i rannu fo fewn i adrannau bach a dechrau ar y crimpio. Oherwydd fy gynnau wallt reit byr, dwi ddim rili really angen roed o fewn i adrannau rili really bach, so dwi jyst i roed hanner fyny, hanner i lawr, a wedyn a'i ddechrau hefo yr adran gwylod. Os dyma ydych tro cyntaf chi yn defnyddio rhywbeth fel hyn, Plis gofynnwch am gymorth gan mam neu dad neu unrhyw oedolyn oherwydd maen nhw yn gallu bod yn boeth. So, fel ydych chi'n gweld, na i gymryd un tamed bach o wallt, fynd fewn hefo'r crimpers, a wedyn ti just literally'n gadael o. Dyma pam dwi'n lyfio'r tutorial yma, cos mae o mor hawdd. A fel unrhyw stil gwallt i fi, anyway, mae'r cefn wastad yn anodd i gyrraedd. Ond efo hwn, oherwydd dio ddim yn gorfod edrych yn berffaith, mae o'n rili really hawdd i wneud. Yn lle cychwyn reit yn fama, jyst gadewch fymryn o le a wedyn dechrau yn is i lawr yn y gwallt.

Dwi newydd orffen yr edrychiad, be sydd yn bwysig ydy switcho bob dim i ffwrdd. Mae hwnna'n cam rili really pwysig, y cam pwysica. A wedyn, be fydda i'n licio wneud ydy unau jyst gadael iddo fo ddisgyn, neu jyst rhoi dwylo trwy'r gwallt, tynnu fo lawr fy mryn. Ie, yeah, dyna ni. Gobeithio bod chi yn licio'r edrychiad, gobeithio bod chi yn teimlo fedrwch chi wneud hwn adre, mae mor hawdd, mond bod chi'n bod yn ofalus. Diolch yn fawr iawn am wylio, os ydych chi wedi mwynhau, cofiwch hoffi a than ysgrifio i sianel YouTube Bobl Deg, a na i weld chi gyd yn y fideo nesaf. Ta pawb!